Ikinji tarikasy näme? Ikilenji tarika awlatlarymyza eger aýtsak ki, salym terbiýe bolsun, awlatlarymyz aýandasy bir açyk bolsun, awlatlarymyzyň aýandasy bir ýagtylyk bolsun diýse, 24 saatyň içinde öýümizde bir tälim edeliň. 24 saatyň içinde ýarym saat tälim edeliň. 24 saatyň içinde awlatlarymyz öýe gelen bilen, nan iýip bolansoň, çaý içip bolansoň,

Ana indi bizler eger owlatlarymyza pygamberleriň dastanyny aýtsak, owlatlarymyz özi üçin zindegi etmez, mahluk üçin zindegi eder, ummat üçin zindegi eder, zindegisini ummata wakf eder, öz ýaňky dünýasyny ummata wakf eder, ana şul angize bizleriň owlatlarymyzyň zehninde tapylar. Ashaby kirama garaň. Ashaby-kiramyň, Insan eger zindigisini mutaliýe etse, bul zindigi ki bizler ýaşap ýörüs, bu zindigiňizden razy bolmarsyňyz. Ashaby-kiram şonça açlyk bilen, Ashaby-kiram şonça kynçylyklar bilen dini Islamda nädip ýaşapdy, eger muny bizler awlatlarymyzyň gulagyna ýetirsek, awlatlarymyz dindar terbiýe bolýar, awlatlarymyz ahlakly terbiýe bolýar, awlatlarymyzda bir dini äňgize tapylýar kellesine Pikirine, hawasyna, ana bul iş etmek gerek ekeni. Mesleke garaň, eger awlatlarymyz Pygamberlerden habary ýok, awlatlarymyz öz Pygamberini tanymasa, awlatlarymyz Pygamberimiziň ashaby kiramynyň zindegisinden habary bolmasa, onda awlatlarymyz nädip terbiýe alsyn? Awlatlarymyzyň nädip ahlaky durus bolsyn? Ahlak durus bolýar kaçan ashaby kiramyň zindegisini mutaliýe etsek,

Ahlak tapylmaly. Haly bir bir wakya meniň zehinime şu bile gelip otyr garaň. Aýtdym ki ashaby kiramyň zindegisinden awlatlarymyza bir hilmu, burdubarlygu, bir ahlaky pisendide tapylar diýdik. Na guran? Hazreti Muawiýe radiyallahu taala anhuma. Hazreti Muawiýe Hazreti Muawiýa kimti bol Hazreti Muawiýa? Hazreti Muawiýa bedgulik insanlar bilsin bedgulik etýän insanlar. Hazreti Muawiýa deşnam berýän insanlar bilsin ki Muawiýa andek mendek insan dälti. Hazreti Muawiýa Peýgamberimiz Aleyhissalatu Vesselamyň gaýynbeçesi. Hazreti Muawiýa Hazreti Sufýan Razyýallahu Teala Anhunyň Abu Sufýanyň oglanlary. Hazreti Muawiýa Katibi Wahyy Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem.

Ana şo boldy ki Pygamberimiz Hazreti Muawyýany katyby wahyý taýyn etdi. Amma bu zamanda insanlar eba ki Muawyýa zyndyk diýor. Insanlar eba ki Muawyýa kafyr diýor. Insanlar eba ki Muawyýany daýraý islamdan çykar ýor. Ana indi bizler Muawyýanyň taryhyny awlatlarymyza düşündirmesek awlatlarymyzy o köçedam aldar düşmeni islam aňyrky köçedam alda kider awlatlarymyz filip iýmezmi? Hatmen filip iýer. Şonuň üçin Hezreti Muawiýa ýa başga amsaluhum ashaby kiram bularyň zindigisini awlatlarymyza düşündirmek gerek. Hezreti Muawiýanyň bir dastany aýdaýyn garaň. Medinede diýer, Hezreti Muawiýa razyýallahu taala anhunyň ýeri bilen Abdullah ibn Zubaýryň ýeri ikisi biletdi, pylwan şerikdiler.

Mysly kim ana şul zamanda şötýelerni, hemsaýa bihabar galsa, traktor bilenem ýonçyp alýolar, hemsaýa bihabar galsa, pil bilenem azrak atyp aljaklar çilden, ana şunýan işi şöpla edente dehkany, nadanlyk edente. Abdullah ibn Zubeýr diýer, munuň dehkanyna hiç zat diýmedi, sahabat özem, nama ýazdy. Nama ýazdy. Namany Muawyýa Dymyşk iberdi. Zaman iki nama diýo Mawiýa ýetişde Hazreti Mawiýa namany okyp gördi namada ýazylan eken hatda aýdan ekenki eý Mawiýa eý Maawiýa seniň ataň bir wagtda garyn u şikenbi ýöte men saňa bir hüşdarlyk bereýen eger şil dehganyňy gaýtarsaňa gaýtar isla etgin eger isla etmeseň men bilýon nädip isla etjegimi diýip bir hat iberen ekeni Abdullah ibn Zubeýr olam gaharyň elinden Zaman iki diýo Mawiýa muny defterinde okydy.

Dymyşka diýdi. Muawiýe aýtdy ki, Eý, Ýezit, aram bol! diýdi. Maňa bir katyp getiriň! diýdi. Muawiýe katyp getirtdi. Katybyna aýtdy ki, Ýaz hat! diýdi. Hatda ýazdy, Assalamu aleýkum we rahmetullah! Men Muawiýe bolýan Abu Sufýanyň ogly. Meniň namam Abdullah bin Zubaýra barsyn. Eý, Abdullah bin Zubaýr, Sen men öz bradarymyn görä kem bilem ýok. Şol çil gaýra o taraf dursun. Sen öz ýeriňe meniň Medinedäki pura ýerimi goşup al diýdi. Öz ýeriňe meniň Medinedäki pura ýerimi goşup al men saňa hiç zat diýmerin. Eger meniň hakymy Dymyşkdan gelip alsaň men saňa hiç zat diýmerin. Men tarafdan enäniň süýdi ýanak saňa halal bolsun diýip ýaňky Muawiýa Abdullah ibn Zubaýra nama ýazdy. Garaň indi hilmine garaň. Muawiýanyň ahlakyna garaň. Nama zaman iki Abdullah ibn Zubaýra ýetişdi. Abdullah ibn Zubaýr namany okyp görüp agladylar. Ondan soň aýtdy ki, Eý, Muawiýa diýdi, Pygamber Hudaý aleýhissalam rast aýdypdyr ki sen ummatyň ämini diýdi. Şul ummatyň ämini sen diýdi, amanatdary diýip, Abdullah ibn Zubaýr ýaňky ahlagyndanam gaýtdy, gaharyndanam gaýtdy, kamilen ýaňky halatda girip, Dymyşk tarap, Şama tarap hereket etdi, sapara. Häki hereket edip, baryp Mawiýaň ýanynda uzur-halyk edip, bilesine oturyp, ahlak edip, ana şoduk gaýtdy. Pikir ediň. Bul, as, bul birjik sahabanyň wakysy bul. Birjik sahaba ki hezreti Mawiýa. Ony yslamyň düşmenleri bäziler zyndygu kafiram diýer. Bar şol kafiru zyndyk bolsa ana şurakam bir ahlaky bar. Zyndyku kafir bolarmy? Ana indi bizler eger awlatlarymyza sahabaýy kiramyň dastanyny ugretsek,